Wara l-bini tas-swar tal-Belt Valletta, il-Kavallieri bdew jaħsbu għall-bini ta' diversi palazzi, bereġ u anke knejjes. Minħabba li l-Ordni ta' San Ġwann kien ordni reliġjuż, allura bnew diversi knejjes għal-lingwi nazzjonali tagħhom. Fil-kantuniera ta' bejn Triq in-Nofsinhar u Triq il-Merkanti hemm żewġ knejjes, it-tnejn faċċata ta' xulxin. Dawn huma żewġ knejjes li għandhom storja interessanti anke jekk wieħed iħares biss lejn il-faċċati tagħhom. Waħda mill-ewwel knejjes kienet dik iddedikata lil Vitorja. Jingħad li din kienet l-ewwel bini li ġie mibni fil-Belt il-Ġdida. Jingħad ukoll li l-ewwel ġebla tal-Belt Valletta tinsab f'dawn l-inħawi, għalkemm illum hemm min jaħseb illi din l-ewwel ġebla tista' tkun f'lokalità oħra. Il-knisja kienet ferm iżgħar minn dik li naraw illum. Inbniet fuq id-disinn tal-perit Malti Ġlormu Cassar. Huwa maħsub li din kellha biss altar fin-nofs u żewġ altari fil-ġnub. Kien hemm ukoll kripta żgħira fejn fil-verità kienu ndifnu l-Gran Mastri Jean Parisot de Valette u Fra Pietro del Monte. Aktar tard il-fdalijiet tagħhom kienu trasferiti lejn il-Konkatidral ta' San Ġwann. Il-knisja kellha diversi tibdil u żidiet. Fil-fatt huwa kemxejn diffiċli li wieħed ikun jaf liema partijiet ġew miżjuda minn perit partikulari. Huwa maħsub li Romano Carapecchia jew Andrea Belli ħadmu fuq it-tkabbir kif ukoll fuq il-bini tal-faċċata li naraw. Il-faċċata ta' din il-knisja hija interessanti wkoll, anke minħabba d-diversi dettalji li naraw. Minħabba d-diżlivell tat-triq, it-taraġ huwa magħmul biex joffri kumdità, iżda fl-istess ħin mezz ta' ftit teatru. Il-faċċata għandha wkoll bust tal-Papa Innoċenzu Tnax. Snin qabel kien Malta, bħala l-Inkwiżitur Antonio Pignatelli. Faċċata ta' din il-knisja hemm dik li hija ddedikata lil Santa Katerina tal-Ixandra. Il-knisja hija magħrufa bħala ta' Santa Katarina tal-Italja minħabba li kienet tappartjeni lill-Kavallieri tal-Lingwa tal-Italja. Fil-fatt, it-titular li hemm fil-knisja juri l-martirju ta' Santa Katerina ta' Nixandra. Il-knisja oriġinarjament inbniet fuq disinn tal-perit Malti Ġlormu Cassar. Bħal diversi bini li nbena fis-seklu sittax, kienet knisja mdaqqsa, iżda nieqsa minn kull dekorazzjoni fil-faċċata. Lejn l-aħħar tas-seklu sbatax u l-bidu tas-seklu tmintax kien sar xi xogħol fil-faċċata billi kien hemm żidiet. Ix-xogħol kien f'idejn Romano Carapecchia. Minħabba l-pożizzjoni tal-knisja u tal-ispazju li hemm quddiemha, il-perit ħaseb ħalli joffri wkoll portiku interessanti u fl-istess ħin impressjonanti. Id-disinn tiegħu għall-faċċata kien approvat mil-lingwa tal-Kavallieri Taljani fis-sena 1713. Il-portiku joffri spettaklu, speċjalment fil-post fejn tinsab il-knisja. Huwa impressjonanti u wieħed jista' jgħid li għal dak iż-żmien kien uniku wkoll. Il-faċċata tal-knisja kompliet tkun imsebbħa b'diversi disinji marbuta mal-istess Santa Katerina. Dan il-portiku ġie deskritt bħala l-mezz kif jissepara l-ħidma tat-triq minn dik il-ħemda tal-knisja. Dawn huma tnejn mill-ħafna knejjes u teżori li nsibu fil-Belt Valletta.